اے میݙے چھوٹے بھائی محمد محمود احمد دی یاد اچ میں اپݨے عزیزاں نال اپݨے ہم عمر ساتھیاں نال مل کے انہاں دی یاد اچ انہاں دیاں محبتاں کوں واپس آنڑݨ دی کوشش کیتی اے۔

تشریف گھن پئن میں انہاں دا انتہائی مشکور ہاں انہاں دیاں محبتاں انہاں دا سر خلوص میں ساری زندگی نہ بھول سکوں محبتاں دیاں بڑیاں گلاں تھیندیاں رہیاں محمود میرا

اس نے تے غزل ہک لکھ ڈتی۔ ایدا ہک آخری شعر میں جناب دی نظر کریساں تھوڑی۔ میں محمود احمد ہک حقیقی حقیقت پسند انسان ہاں۔ اودا شعر آ کہ۔

جناب نذیر صاحب توں بعد میڈے واسطے اعزاز ہے کہ تشریف گھن آئے میڈے واسطے بہت خوشی ہے سارے بھائیاں دا میں ممنون ہاں مشکور ہاں اتنی دیر اتنے اوکھ دے وچ اندھیرے دے وچ ٻہوں کجھ برداشت کر کے تساں اساںجے گنہگاراں کوں برداشت کیتا ہے، عزت ݙتی ہے، حوصلہ ݙتا ہے۔ میݙے ٻچے وی تہاݙے غلام رہسن انشاء اللہ جب تک زندگی ہے۔ میں سارے آپݨیاں دوستاں دا، بھائیاں دا، آپݨے عزیزاں دا انتہائی ممنون ہاں جتھوں جتھوں وی تشریف گھن کے آئے ہن۔ او سارے میڈے واسطے قابل سد احترام ہن، میڈیاں دعاواں ساری زندگی انہاں دے نال رہسن، اللہ انہاں نوں ہر قدم تے آباد و شاد رکھے، اللہ کریم انہاں کوں کہیں مقام تے کوئی پریشانی نہ ڈکھاوے، سدا خوش رہون، خوشیاں نال کھیڈدے رہون، پھر ہک شہر دی۔ حیثیت نال ہک ڈوہڑا چند شعر غزل دے عرض کریساں کہ ایڈی گل کوئی نئیں۔ ہائے ہائے ہائے ہائے۔ ایڈی گل کوئی نئیں۔ جیویں زورا زوری گل پئے مسکین دے گل گئی۔ ایڈی گل کوئی نائی جیویں زورا زوری گل پائے مسکین دے گل گئی گل کر بیٹھاں نس گل لایا کسے گل توں ودھدی گل گئی۔
کوئی کجھ آہدے کوئی کجھ آہدے گل گل تے بنڑدی گل گئی اسے گل دے وچ بے وس دی زندگی بس گلدی گلدی گلدی

تیݙا ناں سݨ کے دل دھڑکدا ہے بت کمب ویندے ہاں پھڑکدا ہے بت کمب ویندے ہاں

میݙا تڑپ دا لاشا ݙیکھ ودا اکھیں نال تماشا ݙیکھ ودا۔

کوئی سوچے تاں
احساس دی گل ہے کوئی سوچے تاں بہو سخت سزا ہے احساس دی گل ہے کوئی سوچے کوئی سوچے تاں بہو سخت سزا ہے غربت ہر ستم رسیدہ شاخ دے سر دی معصوم ردا ہے غربت تے کوئی عبرت نال جے ڈیکھے تاں کوئی عبرت نال جے ڈیکھے تاں عبرت دی جھا اے غربت تائیں بے وس ہر زردار دے در تے بے اثر صدا ہے غربت۔ تے اکھیں اتھ ونج لگیاں جیکوں ڈیکھن کیتے
کئی ملک دے شاہ مجبور

تے اساں فرشی، فرش، دے واسی ہاسے او تخت نشیں مغرور ہن تے ایݙے غربت آہی اݙے تاج محل ہن ایݙے غربت آہی اݙے تاج محل ہن اس ڳل دے فرق ضرور ہن کہ کجھ بے وس ساڈیاں مستیاں ہن کجھ سخت مزاج ہن۔